פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
א גוטן אוונט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין. היינט האבן מיר א רייכן פראגראם מיט צוויי בכבוד'יגע געסט. מיר הייבן אן מיט אן אינטערוויו מיט איתן קענסקי. עס האט מיט אינטערוויאירט שלום בענפעלד. איתן קענסקי איז דירעקטאר פון זאמלונגען ביים אידישן ביכער צענטראלע, און ער איז אויך מיטגרינדער פון אינגוועב דאט ארג, און איז אויך דער פארזיצער פון זייער פארוואלטונג. פריער איז ער געווען פריסעפטער ביי די אידישע לימודים אין הארווארד אוניווערסיטעט וואו ער האט געקראגן זיין PhD אין אידישע לימודים. און שפעטער אין פראגראם וועלן מיר האבן אן אינטערוויו מיט מייק בורשטין, לאנגיעריגער אקטיאר אויף דער אמעריקאנער און ישראלדיקער בינע, וואס איז זייער גוט באקאנט פאר זיין אן אקטיאר און זינגער אויף דער אידישער גאס. ער איז נארוואס געווארן אן ערשטמאליגער רעזשיסאר און שרייבער פון סצענאר פון א נייעם ישראלדיקן פילם מיטן טיטל אזימוט, און וועגן דעם וועלן מיר געבן אינפארמאציע אביסל שפעטער אין פראגראם.

מארגן עולם. יא, זייט אלע באגריסט צום אידישן קול, אן אינטערוויו מיט איתן קענסקי, און די אייביגע פראגע, פון וואנעט קענט איר אידיש? פון יורי ווער אין יאפען. איך בין איך בין געווען א גראדואירטער סטודענט ביי הארווארד אוניווערסיטעט מיט עלף יאר צוריק, און איך האב גענומען א קורס אין אידיש מיט יורי וועד אין יאפען, וואס איך מיין אז מענטשן פון באסטאן קען גאנץ גוט, ווייל ער איז געווען דא אסאך יאהר און ער איז א פערזענליכקייט אין אידישן עולם. אויך געווען א גאסט אמאל אויף אונזער פראגראם. יא, איך מיין אז איך האב צוגעהערט צו אים אויפן פראגראם. איך בין געקומען, איך בין אנגעקומען דא כדי צו זיך צו לערנען דער אידישער ליטעראטור אויף כל ערליי שפראכן, און איך האב גענומען קורסן אין דער אידישער ליטעראטור מיט דוד ראסקיס, אבער איך האב ניט געקענט קיין יידיש, איך האב נאר געליינט די ביכער און די מעשה'ס אויף ענגליש, און איך האב געמיינט אז איך וויל שטודירען העברעאישע ליטעראטור, ווייל דאס האב איך געקענט, איך האב גערעדט העברעאיש כמעט אין גאנצען לעבען. און אבער איך בין געקומען דא און איך האב גענומען א קורס מיט יורי און איך האב זיך געפרייט און איך האב באשלאסן אז איך וועל שטודירן דער אידישער ליטעראטור אין די פאראייניגטע שטאטן. און די אידישע ליטעראטור אויף אידיש? יא, אין די ביידע שפראכן, אויף אידיש און אויף ענגליש, יא. ס'איז געווען א, נו, דער עולם ווייסט אז מען האט געשריבן אסאך אין אידיש דא אין די פאראייניגטע שטאטן אויף אידיש,

ווי אזוי מען האט געהאנדלט מיט די זעלביגע טעמעס אויף די ביידע שפראכן, און צו איז דא עפעס געווען א געשפרעך און צו איז דא ניט געווען קיין געשפרעך צווישן די צוויי, און מען געפינט אינטערעסאנטע פארבינדונגען צווישן די אידן וואס האבן געשריבן אויף אידיש און די אידן וואס האבן געשריבן אויף ענגליש, אזוי ווי למשל משה נאדיר. משה נאדיר איז געווען זייער פאפולאר מיט'ן ענגלישן עולם, און זיי האבן אים ליב געהאט, אבער דער עולם וואס האט אים ליב געהאט איז געווען דעם פראלעטארישן עולם, און ער איז געווען עפעס א שטערן ביי די פראלעטארישע שרייבערס.
אבער זיי האבן אים געליינט אויף ענגליש? זיי האבן אים מסתמא געליינט אויף ענגליש, אבער זיי זענען.

וואס עס זיינען דא אזא מין פארבינדונגען צווישן די צוויי. די פארבינדונגען, די באציאונגען צווישן די צוויי אידישע ליטעראטורן. יא, מען שרייבט זייער ווייניג וועגן דעם, און ווי אזוי מען האט געקענט, און צי די אידן וואס האבן געשריבען אויף ענגליש, צי האבן זיי געליינט די אידן וואס האבן געשריבען אויף אידיש. אפשר אסאך. נו, סאו בעלא איז. סאו בעלא אוודאי, יא. געפרואווט שרייבען אויף אידיש. איידער מען גייט צו טיף אריין אין אידישע ליטעראטור לאמיך פירן דעם שמועס אביסל צוריק צו איתן, צו איתנ'ן. איז איר האט זיך געלערנט אידיש אין הארווארד און שפעטער זייט איר געווארן א אידיש לערער אין הארווארד, א לערער פון אידיש אין הארווארד, און אפשר קענט איר געבן אביסל, מיר האבן ניט לאנג צוריק גערעדט מיט מינדל קאהן וואס איז געווען זייער אינטערעסאנט אבער זי האט נאכנישט דעמאלט אנגעהויבן מיט אירע קלאסן אין הארווארד, אפשר קענט איר געבן אביסל א בליק אויף פאר הארווארד'ס אידיש פראגראם פון קוק ווינקל פון א געוועזענעם סטודענט און לערער. יא, איך וועל איך וועל פרואווען. וואס וואלט איך געזאגט? ס'איז וואונדערליך וואס הארווארד האט א פראגראם.

זיי האבן געלט אבער עס איז וויכטיג אז מען האט געלט ספעציעל פאר אידיש. יא דאס איז זייער וויכטיג. יא כדי מען קען האבן א פראגראם און איך וויל נישט זאגן מער וועגן דעם אבער עס איז וויכטיג אז מען גיבט געלט בלויז פאר אידיש און אידישע לימודים און איך מיין אויף אידיש. די הארווארד סטודענטן זענען.

און איך האב געהאט זייער פיינע סטודענטן.
ביז וועלכן ניווא פון אידיש קענען די סטודענטן זיך לערנען?
היינט אדוואנסירט, אבער מיט יארן צוריק איז געווען נאר מיטנדיגע. און דערנאך האבן מיר געהאט קורסן אין דער אידישער ליטעראטור וואס זענען האלב אויף אידיש. אז איך האב מיטגעלערנט א קורס מיט פראפעסאר ווייס אין אירע לעצטע יאר, און דאס איז געווען אויף אידיש, און האלב אויף אידיש, און דאס איז געווען וועגן די דריי צענטערין פון דער אידישער ליטעראטור, פון מאסקווע, ניו יארק און ווארשע, וואס מיר האבן געהאט א קלאס האלב אויף ענגליש, דאס הייסט א שעה, און דערנאך א שעה אדער אנדערטהאלבן שעה אדער אפט צוויי שעה אויף אידיש.

אויף א חודש אינעם זומער וועלן זיי ברענגען אריין לערערס פון אידישע שולן כדי צו לערנען מער וועגן דער אידישער ליטעראטור און קולטור, און דאס וואלט געווען וואונדערליך, אבער צווישן די אידישע ביכער אדער וועגן דער אידישע ביכער, עס איז ווי איך האב געזאגט, אונזער ציל איז אז די גאנצע אידישע ליטעראטור זאלן זיין אויפן אינטערנעץ. די אלע ביכער וואס מען האט געשריבען אויף אידיש וועלען זיין אויפן אינטערנעץ, אז מיר האבען אין אונזער ביבליאטעק ארום צוועלף טויזענט אידישע ביכער, און מען שאצט אז עס זענען דא ארום פערציג אדער צווישען פערציג און פיר און פערציג טויזענט אידישע ביכער אינעם עולם. אדער אפשר וואס האבן אמאל עקזיסטירט, מיר זענען ניט אינגאנצן זיכער אז זיי אלע זענען נאך דא, אבער אז דאס הייסט אז מיר האבן שוין אריינגעשטעלט אויפן אינטערנעץ א פערטל פון די אידישע ביכער, עס איז געווען אן אינטערעסאנטע פערטל, און ס'איז געווען די פערטל וואס מען האט געליינט, אבער ניט אינגאנצן אידישע ליטעראטור, אז דאס איז אונזער ציל, דאס איז אונזער פראיעקט, מיר ארבעטן מיט, ווי איך האב געזאגט, מיט. אקאדעמישע ביבליאטעקן און שטאט ביבליאטעקן און מלוכה ביבליאטעקן כדי עס זאלן קומען במהרה בימינו. וועגן דיגיטאליזאציע האט איר גערעדט ניט לאנג צוריק אין ארבעטער רינג. יא.
צום באדויערן האב איך דאס פארפעלט, כ'בין געווען אויסער שטאט. אבער קענט איר אין קורצן געבן א קיצור וועגן דעם? און אדער אז אויב ס'איז נישט גענוג צייט האב איך א פראגע. אפשר איז דאס איך איך וויל איר זאלט עס נעמען זאל מיר מוחל זיין אבער עס איז מיר זייער שווער צו געפינען זאכן אויפן וועבזייטל אז איך זוך למשל אלי וויזעל האב איך זיך דערוואוסט אז מען שרייבט זיין נאמען אדער וויזעל אדער וויזעל אדער מיט א סמך אדער מיט א ז' און אז מען קלאפט אריין אין גוגל וואלט עס געפונען אלע וואריאציעס, אבער אז מען קלאפט אריין אין בוק סענטער א וועב זייטל קען עס נישט געפונען. פרואווט נאכאמאל, פרואווט נאכאמאל. עס ווערט בעסער שוין. יא יא, עס איז אסאך בעסער שוין. מיט די יארן צוריק האבן מיר געמאכט א נייעם וועב זייטל, און דאס איז געווען אונזער ציהל אז יעדער זאל קענען געפונען די ביכער וואס זיי וואס זיי זוכן, און אסאך מיר האבן געמאכט אסאך ארבעט כדי אז עס זאל געשען, און עס איז איצט אסאך פשוט'ער, סיי שרייבן אויף אידיש סיי שרייבן אויף ענגליש, מען קען יא געפינען די ביכער אויב זיי זענען דא, מיט וויזעל איז דאס מער קאמפליצירט ווייל זיינע ביכער זענען מער אדער ווייניגער ניט אויפן אינטערנעט צוליב קאפי רעכט סיבות, אבער אויב מען באזוכט עפעס וואס איז געשריבן געווארן פון סוצקעווער, ס'איז פשוט צו געפינען. אויב מען זוכט עפעס וואס איז געשריבן געווארן פון פרץ איז אביסל מער קאמפליצירט צו געפינען ווייל מיר האבן אזויפיל ביכער פון פרץ, אבער מען קען געפינען יא ביכער פון פרץ. און מיט וויזעל, איך קען אז מיר האבן דא אינעם ארכיוו פון פראגראמען פון מאנטרעאל רעפעראטן וואס ער האט געהאלטן אז מען קען. די זאכן געפונען.
צוויי פראגעס, איינע איז וועגן קאפי רעכט, וואס איז דער צוגאנג צו קאפי רעכט, און נאך א פראגע איז וועגן קראס אינדעקסינג, למשל אז מען קומט צו א שרייבער זעהט מען נישט זיין, נישט אלעמאל קען מען געפונען אז מען הערט למשל. בוקס אן טעיפ קען מען נישט געפינען דעם קוואל, דעם אריגינאלן בוך פון וועלכן מען נעמט דעם בוק אן טעיפ. יא, ניט אין די אלע פאלן. עס זענען דא א פאר אידישע שרייבערס וואס האבן זייער שטארקע קאפי רעכט עניינים, און דאס הייסט אז חיים גראדע,

כדי נאכצודרוקן כדי צו דרוקן נייע עקזעמפלארן, און דערנאך איז איז איז געקומען דער אידעי צו מאכן א וועבזייטל מיט די אלע ביכער. איך האב באקומען פון אהרן לאנסקי, אפשר נישט פערזענליך, אבער עס האט עס איז געשטאנען געשריבן אז ער האט מיר געשריבן אז ער וויל געלט פאר אייער פראיעקט צו דיגיטאליזירן די אזויגערופענע קעלער טאשמעס, בעיסמענט טעיפס, אביסל וועגן דעם פראיעקט. יא, קעלער טאשמעס, דאס איז דאס איז אמת, ווייל איך האב מערסטענס געפונען זיי אינעם קעלער פון דער ביכער צענטראלע. יא, דאס איז געווען א, איך בין אנגעהויבען מיין ארבעט, מיין שטעלע מיט, ווי איך האב געזאגט, אביסל מער ווי צוויי יארען צוריק. און איך האב געזוכט אלטע לעקציעס, אלטע רעפעראנטען, אלטע פראגראמען וואס זענען געהאלטען געווארען ביי דער ביכער צענטראלע, און איך האב זיי ניט געפונען. איך האב זיי ניט געפונען. מענטשען האבען ניט געקענט צי זיי זענען רעקארדירט געווארען צי ניין. איך האב געליינט וועגען אינטערעסאנטע רעפעראנטען פון בען קאטשער, דער

און אין די לעצטע פאר יארן האבן מיר געפונען הונדערט, מער ווי הונדערט, ארום פיר הונדרעט טאשמעס און דעט טאשמעס און מיני די ווי רעקארדירונגען און פון פראגראמען וואס זענען וואס זענען געשטעלט ביי דער ביכער צענטראלע, אבער מיר האבן אויך געפונען אינטערעסאנטע תשמות וואס מען האט געשיקט אין דער אידישער ביכער צענטראלע. איבער די יארן האבן מיר באקומען אסאך רעקארדירטע תשמות, דאס הייסט אידישע מוזיק אויף על פי אדער אין א תשמה אדער סי די, און מיר האבן זיי געשיקט אין פלארידע אטלענטיק אוניווערסיטעט אין אידישן סאונד ארכיוו דארטן, אבער מען האט אויך געשיקט אונז אינטערעסאנטע ארכיוו זאכן, דאס הייסט מיר האבן VHS טאשמעס מיט רעקארדירונגען פון.

אז עס איז וויכטיג אז מיר זענען דאס דידזשיטעזירען און סיי אז מען זאלען עס זעהן און סיי אז עס זאל אז עס זאל עקזיסטירען ווייל עס איז א פראבלעם מיט טאשמעס מען מוז זיי דידזשיטעזירען פאר פרעזערוואציע. הייסט עס איז נישט בלויז א אידישע ביכער צענטראלע נאר פשוט א אידישע צענטראלע? יא יא אמת. איז א נו דאס איז א געלעגנהייט איר זאלט מאכן א פלאג ווי אזוי קען מען זיך דערוויסן און דארפט איר נאך געלט אויף דעם? דארפן מיר נאך געלט אויף דעם? מסתמא יא. דאס איז דאס איז גוט גיי צו אידיש ביכער צענטער דאט ארג און עס איז דא א. סופארט זייטל וואו מען קען לערנען אסאך מער וועגן דעם פראיעקט. נו איצט איז אפשר צייט מען זאל רעדן אביסל וועגן אינגעוועב, וואס איז אויך א נייע און אינטערעסאנטע ערשיינונג אין דער אידישער וועלט. יא, אינגעוועב איז א דיגיטאלישע צייטשריפט פאר אידישע שטודיעס, עס איז אויף ענגליש, און עס איז א זשורנאל וואס דרוקט אקאדעמישע ארטיקלען וועגן דער אידישער ליטעראטור, און עס איז אויך א וועבזייטל מיט אסאך וואס זאל אינטערעסירן א גאנצן עולם וואס איז וואס האט ניט צו טאן מיט דידזשיט מיט אקאדעמישע זאכן, וואס האט בלויז צו טאן מיט מיט דער אידישער ליטעראטור און מיט דער אידישער קולטור, און די רעדאקטארן און די שרייבערס זענען אויסגעצייכנט, און עס איז זייער א וואונדערליכע זאך. נו, איך בין א גרויסער ליבהאבער פון אין געוועב ווען איך האב. און שטיצער.
און שטיצער, אוודאי, אויב מען האט ליב דארף מען שטיצן. יא. איז דא א געוויסע פארבינדונג צווישן, אחוץ א פערזענליכע, צווישן די דער ביכער צענטראלע און אין געוועב? ניין.
ביים גרינדן פון אין געוועב האבן מיר געהאט דעם אידעי אז עס וואלט געווען

שרייבן עפעס וועגן אן ארכיווע זאך, און מען קען שטעלן די ארכיווע זאך, שרייבן פארוואס דאס איז וויכטיג און אזוי ווייטער, און אויכעט מיט דער אידישער ביכער צענטראלע, אז מען קען אז מען געפינט אינטערעסאכע זאנצן דארטן שטענדיג, און מען קען שרייבן עפעס וועגן דעם וועגן אויפן געוועב.

עס איז א מוז אז א פייוו וואן סי טרי זאל האבן זאל האבן א פארוואלטונג וואס איז פריי פון דער רעדאקציע און פריי פון די אלע היינטיגע זאכן, און מיר האבן באשלאסן אז איך זאל אריין אין דער פארוואלטונג און אויס רעדאקטאר, און דאס טו איך נאך היינט, איך ארבעט הינטער די בילדער.
הינטער דעם פארהאנג. הינטער דעם פארהאנג, יא, יא. איך מיין, איך האף אז איך מאך נישט קיין טעות, נאר איך מיין אז אין געוועב איז האט געהאט גרויס דערפאלג אין רעלאטיוו קורצער צייט וואס עס עקזיסטירט. יא, איך בין מסכים.
מיר האבן געגרינדעט

אין צוקונפט אז מיר האבן געזאגט נו ס'איז ס'איז קלאר אז מיר וועלן ניט היינט מאכן עפעס אין דרוק אדער בלויז אויף פאפיר וואס זאלן מיר טאן? וויאזוי קענען מיר מאכן עפעס וואס איז עפן צו דער צוקונפט און עפן צו צו היינט און עפן צו ווי מען ליינט און עפעס צו ווי מען שרייבט און מיר ווילן ליינען וועגן

ניט בלויז ווי אן אקאדעמישן בוך רעצענזיע, אבער עפעס וואס וואלט געקענט האבן א היים אין דער ניו יארק ריוויו אוו בוקס, אויב זיי וועלן שרייבן וועגן יידיש. ס'איז גוט וואס ס'איז אויף ענגליש, יא. דאס איז צוטריטליך צום ברייטערן עולם, אבער מען האט נישט דעם געפיל אז ס'איז בלויז אויף ענגליש. ס'איז אויף ענגליש און אויף יידיש. מען פילט דעם גייסט פון יידיש, פון דער שפראך, אין אלע נומערן.

אויף דייטש, אויף רוסיש און אויף העברעיש. איר האט בדעה אמאל אריינצונעמען אנדערע לשונות? מיר האבן עס בדעה געהאט, יא. מיר האבן געזאגט אז אויב עמיצער וויל אין אונז שיקן עפעס וואס איז געשריבן אויף א הויכן ניווא אין אן אנדערע שפראך, וועלן מיר עס דרוקן. און מיר האבן אויך געזאגט אז עמיצער זאלן עס שרייבן אן ארטיקל אויף אידיש.

אויף ענגליש צו די וויסנשאפטליכע ארטיקלען כדי די וועלט זאל זיי ליינען. יא, מיר וואוינען אין א וועלט פון גלאבאלער ענגליש.
אפשר ניט אין די קומענדיגע טעג, אפשר ניט אין דער צוקונפט, אבער היינט איז דא א וועלט פון גלאבאלער ענגליש, און אז מען וויל מאכן א דיאלאג צווישן אקאדעמיקער אין ישראל און אקאדעמיקער אין פראנקרייך, ס'איז פשוט'ער צו מאכן עס אויף ענגליש.

וועגן דער טעמע פון דידזשיטיזאציע, אבער אויכעט איך האב געשטעלט די פראגע פון דער צוקונפט, און דאס הייסט אז וואס וועלן מיר טון מיט די שוין דידזשיטיזירטע זאכן, און וויאזוי קענען מיר זיין אפן צו דער צוקונפט. וואס איז געווען דער ענטפער? איך האב ענטפערס וואס איך פרואוו שרייבן דער רגע. דאס הייסט אז א גוטע קוק אויף אינגעוועב דאט ארג.
סטעי טונד, אינגעוועב און נוח א, מיר קומען מיין איך צום באדויען צו א סוף, אבער וואו נאך קען מען זיך דערוויסן וועגן איתן און וועגן איתן'ס ארגענעזאציעס אינגעוועב און ביכער צענטראלע ווי אזוי קען מען זיך ווייטער האבן קאנטאקט? יא, אינגעוועב דאט ארג, דאס איז גוט, און אידיש ביכער ייִדיש בוק סענטער דאָט אָרג, שרײַב ניט ייִדיש ביכער צענטער, איך ווייס ניט וואָס וואָלט געשען, אָבער ייִדיש בוק סענטער דאָט אָרג. איך האב געליינט אויפן וועבזייטל אז אויב מען האט פראגעס וועגן געפינען עפעס וואס איז שווער צו געפינען קען מען זיך ווענדן צו דיר פערזענליך. יא. צו נייך פערזענליך, אמת? ספעציעל מיט רעקארדירונגען. יא, איינער פון די ארכיוון וואס מיר האבן אויפן אינטערנעץ פונעם אידישן ביכער צענטראל איז די פרענסיס ברענד סאונד ארכייוו, און די זענען רעקארדירונגען געמאכט אין מאנטרעאל אין דזשואיש פובליק לייברערי. דאס איז וואס איך האב פריער גערופן בוקס אן טעיפ. יא, ניין ניין ניין דאס איז עפעס אנדערש, מיר האבן צוויי קלאנג

און מיר האבן אסאך פראגראמען אוואדע פון די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין מאנטריאל, רחל כהן האט, מיר האבן אסאך פון איר, און פון ראביטש ווי איך האב געוואוינט, און חוה ראזענפארב וואס האט אמאל געוואוינט אין מאנטריאל, און רות ווייס און דוד ראסקיס און זייערע רעפעראטן, יא, עס איז זייער שיין. אן אוצר.
יא, און
ס'איז דא א פראבלעם מיט די מעטאדעיטא פונעם קלאנג ארכיוו, מיר האבן ניט די אלע מעטאדעיטא וואס מען וואלט געהאט, און צוליב דעם קען מיר שיקן פראגעס. יא, דאס וואלט געהאלפן. יא, אמאל זעט מען א נאמען און מער ניט וועגן דעם מחבר פון עפעס, און וואלט געווען א, ס'וואלט נישט געשאדט צו האבן אביסל מער קראס רעפרענסינג. אבער דערווייל וועלן מיר זיך ווענדן צו נייך. יא, און איין מעשה, איין מעשה, מיט, איך ארבעט איך אויף די פאעזיע פארשטעלונגען וואס זענען געשען אין מאנטרעאל, מיר האבן אסאך רעקארדירונגען פון פאעזיע פארשטעלונגען, זייער פיינע זאכן, טייל וואס זענען רעקארדירט אין מאנטרעאל און טייל וואס זענען רעקארדירט געווארן אין ניו יארק, פון אברהם טאבאטשניק וואס האט רעקארדירט אידישע דיכטערס און ער האט געמאכט א געשפרעך וואס מיר האבן און ער האט רעקארדירט פארליינונגען און אז דאס איז דאס איז דאס איז אן אוצר און מיר האבן געפונען א פראגראם וואס הייסט אונזער גארטן אונזער גארטן אן אווענט פאר דער אידיש פאר דער אמעריקאנער פאעזיע.

דריי מינוט מוזיק יא און דערנאך עמעצערלייט און מיר האבן געפרעגט וואס קומט פאר וואס איז געשען און מיר האבן געזען אז דאס איז געווען א פראגראם מיט פילמען דאס איז געווען א פראגראם מיט מיט טענץ דאס איז געווען א פראגראם מיט מיט מיט מוזיקער און צום באדויערן האבן מיר נאר דער מוזיק, מיר האבן ניט א פילם פונעם פראגראם, מיר האבן נאר א טאשמע וואס מען האט שוין דידזשיטיזירט, אבער מיר האבן געפונען איינער פון די מוזיקער וואס איז געווארן א פראפעסאר פון דער לינגוויסטיק אין טאראנטא, און מיר האבן איבעראכטב און געהאלטן א געשפרעך מיט אים וועגן וועגן דעם פראגראם כדי מיר זאלן העלפן דעם ברייטערן עולם געפינען מער אינפארמאציע. האט מען אפשר רעקארדירט? איך געדענק מיט יארן צוריק אין די אין די ניינטי סעקאנד סטריט י אין ניו יארק. יא, ס'איז געווען א פראגראם פון ליינונגען דארטן, און איך מיין אז ארום האלב פון די פאעזיע ליינונגען זענען רעקארדירט. אבער זיי האבן זיי ניט געשטעלט אויפן אינטערנעץ, און ס'איז געווען אן ארכיוויסט וואס האט געארבעט מיט די תשמ'ס, אבער ער איז נפטר מיט אפאר יאר צוריק און עס איז שווער איצט צו געפינען עמיצער וואס קען דעם שטאף. אה.
דאס איז א שאד. יא, ס'איז א שאד, אבער איך איך טרוים אז מיר זאלן מאכן א פראיעקט, א בשותפות'דיגע פראיעקט, כדי די תשמ'ס ארויפצושטעלן אויפן אינטערנעץ. הלוואי.
ווער איז אגב דער פראפעסאר אין טאראנטא?
עלאן דרעשער. זייער אינטערעסאנט.
יא. אינטערעסאנט וואס אין קאנאדע איז אביסל אן אנדער צוגאנג צו אידיש ווי אין די פאראייניגטע שטאטן און אפשר איבערהויפט אין מאנטריאל. איבערהויפט אין מאנטריאל וואס איז צוליב דעם וואס איז געווען א שטאט פון. דריי שפראכן, יא, אדער אפשר מער ווי דריי שפראכן, און ביז איצט רעדט מען אידיש אין מאנטרעאל. יא, מען האט מיר אמאל געזאגט אז ס'איז בעסער אז אידן אין מאנטרעאל זאלן רעדן אידיש איידער זיי זאלן רעדן ענגליש, ווייל די פראנצויזיש רעדנדיגע וועלן זיין ווייניגער אין כעס. יא, איך בין מסכים, דאס איז אמת. צום באדויען דארפן מיר קומען צו א שלאס, און מיר האפן

איר האט נארוואס געהערט אן אינטערוויו מיט איתן קענסקי און מיר באדאנקען אים זייער און איך וויל אויך באדאנקען מיין מיט אנפירער פונעם פראגראם שלום בענפעלד. יישר כח זיי ביידן. און יעצט הערט מיין אינטערוויו מיט מייק בורשטיין, ער איז זייער גוט באקאנט ביי אונזער עולם און ביי מענטשן אויף דער אידישער גאס, אבער לעצטנס איז ער נארוואס געווארן דאס ערשטע מאל א רעזשיסאר און שרייבער פון א פילם, ער האט געמאכט א פילם אין ישראל און איז אויך געווען פראדוצענט, און דער פילם קומט פאר ביים סוף פון דער זעקס טאגיקער מלחמה, און צוויי סאלדאטן, אן אראבער און עגיפטער און ישׂראלדיקער זײַנען פֿאַרשפּאָרט אין אַ הײַזל אין מיטן מידבר, סיני-מידבר, און זײ דאַרפֿן בלײַבן לעבן. און װעגן דעם איז דער פֿילם. לאָמיר הערן מײַן אינטערװיו מיט מײַק בורשטיין. אזימוט איז א פילם וואס איך האב צום ערשטן מאל געשריבן און רעזשיסירט א פילם, און דאס איז א דערציילונג פון די זעקס טעגיגע מלחמה וואס מיר פייערן יעצט פופציג יאר זייט די מלחמה, ס'איז א דערציילונג פון צוויי סאלדאטן, איינער א ישראלדיגע סאלדאט און דער צווייטער איז א עגיפטישע סאלדאט וואס טרעפן זיך אינמיטן מדבר סיני, דעם טאג נאך די מלחמה אין נײַנצן זיבן און זעכציק, און זיי טרעפן זיך אין א אפגעלאזטע געביידע וואס איז געוועזן פון די יונייטעד נעישאנס, די פאראייניגטע נאציאנען, און זיי דארפן זיי דארפן אדער דערהרגענען איינער דעם צווייטן, אדער געפינען א וועג זיך צו ראטעווען און צוריק קומען אהיים, און דאס איז דאס האב איך געקריגן די ערצעלונג גלייך נאך די מלחמה פון א פריינט פון מיינער, און איך האלט די איך האלט עס שוין ביי זיך פופציג יאר, און איך האב באשלאסן מיט א יאר צוריק אז די צייט איז געקומען צו דערציילן די געשיכטע, ווייל צום סוף איז עס א געשיכטע וואס האט גלויב איך אן ענדע וואס גיבט אונז אביסל האפענונג אז ס'איז דא אן אנדער וועג אן אנדער וועג ווייטער צו גיין מיט אונזערע שכנים, ווייל ס'איז שוין איבערזוכט זיבעציק יאר כמעט זייט די מדינה איז אויפגעשטאנען, און מיר האבן נאך נישט געפינען א וועג צו לעבן בשלום, און דאס איז מיין האפענונג מיט דעם פילם, אז מען קען געפינען אן אנדער וועג, ביז יעצט האט מיר נישט געלינגען, אבער לאמיר האפן אז דאס וועט גיבן אונזערע שכנים אביסל איבערצוטראכטן, אויב זיי וועלן זען דעם פילם אז מען דארף געפינען אן אנדער וועג. און דערציילט אביסל וועגן די צוויי אקטיארן, איינער איז א ישראל'דיגער און איינער איז אן אראבער עגיפטער, ווי האט מען זיי געפונען?
יפתח קליין איז דער ישראל'דיגער אקטיאר וואס איך האב געקענט פון זיינע פריערדיגע פילמס און טעלעוויזיע, און איך האב אים געוואלט פאר די ראלע, און ער איז פאר מיר אויסערגעווענליך אין זיין ראל, און איך האב געוואלט פאר דעם עגיפטישן סאלדאט האב איך געוואלט טאקע אן אוטענטישער עגיפטישער אקטיאר, און ס'איז געווען זייער ס'איז נישט געווען גרינג. צו געפינען אן אקטיאר וואס זאל מסכים זיין צו קומען קיין ישראל, מיר האבן גוטע אראבישע און פאלעסטינעזישע אקטיארן אין ישראל וואס האבן געקענט שפילן די ראלע, אבער איך האב געוואלט אז ס'זאל זיין אוטענטיש, און דורך א חבר פון מיין זון האב איך געפונען אן אקטער וואס וואוינט, געבוירן אין עגיפטן אין אלעקסאנדריא, אבער ער וואוינט שוין אסאך יאר אין לאס אנדזשעלעס, ער שפילט דא, ער האט געשפילט אין א פילם וואס האט געהייסן אמעריקען סנייפער, איינע פון די הויפט ראלן. קלינט איסטוואד האט עס רעזשיסירט, און ער איז מסכים געווען נאכדעם וואס ער האט געליינט דעם סקריפט, די מעשה וואס איך האב געשריבן, און ער האט געזאגט ער געפינט עס אויך זייער וויכטיג צו דערציילן און אויסצוגיבן די האפענונג וואס דער פילם באווייזט, און ער איז געקומען קיין ישראל, און געשפילט א וואונדערבארע ראל אלס דער עגיפטישער סאלדאט. עס איז געווען דאכט זיך וויכטיג ער זאל רעדן אן עגיפטיש און אראביש מסתמא, יא? יא, אוודאי, דער פילם רעדט דריי שפראכן, דער עגיפטישער סאלדאט מיט זיין משפחה ווייל ס'איז דא סצענעס אינעם פילם אינדערהיים פון דעם עגיפטישן פאמיליע און אויך פון די ישראל'דיגע פאמיליע, די פאמיליע פון דעם ישראל'דיגן סאלדאט איז אין עגיפטן רעדן זיי אראביש פארשטייט זיך, אין ישראל די אקטיארן און רעדן און די כאראקטערע זיי רעדן העברעיש, עברית, אבער ווען זיי טרעפן זיך זיי האבן איין איין שפראך וואס זיי קענען ביידע זיך אדורך רעדן, ווייל קיינער פון זיי רעדט נישט דעם אנדערן שפראך. איז רעדן זיי ענגליש צוליב מיט זיך, און אזוי איז דער פילם איז כמעט פֿינף און זיבעציק אכציג פראצענט ענגליש, און די אנדערע שפראכן וואס זיי רעדן ביי זיך אינדערהיים איז אראביש און העברעיש, און דאן איז דא די איבערזעצונג אין דעם פילם. דער פילם איז זייער שפאנענדיג, איך האף אז איך קען איבערגעבן אז ביים אנפאנג ווילן זיי טאקע זיך איינער דעם צווייטן הרג'נען, כ'וועל נישט זאגן וואס קומט פאר ביים סוף, אבער דער פילם האט נישט געוואלט ווייזן אז איין זייט איז שולדיג און איין זייט איז נישט שולדיג, אמת? יא ווייל איך אין צום סוף איז איז נישטא קיין אנדער ברירה צו אז מען דארף מען דארף אנגיין ווייטער בשותפות מען מוז מען מוז ארבעטן צוזאמען ווייל אנדערש וועלן מיר נישט קענען איבערלעבן. אין אונזער אונזער מדינה, און איך האב איך האב געוואלט ווייזן אז מיר האבן מער אינאיינעם ווי באזונדער, זיי זענען צוויי יונגע מענטשן וואס האבן נישט געוואלט זיין ווי זיי זענען געוועזן, מען האט זיי גענומען אלס סאלדאטן, ס'איז נישט געווען, זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, מ'האט זיי געזאגט דארפסט זיין און זיך שלאגן און זיי זענען געגאנגען, אבער צום סוף זעהט מען אז זיי זענען אויך צוויי צוויי מענטשן, און ס'איז דא א מענטשליכקייט, און ס'איז נישט דא איינער וואס איז א שלעכט דער דער שלעכטער אדער דער גוטער, זיי זענען ביידע בעצם כ'וויל נישט זאגן קרבנות אבער אין א געוויסן וועג זענען זיי קרבנות פון די סיטואציע זיי געפינען זיך און זיי מוזן צום סוף באשליסן אז איינער אן דעם צווייטן וועט נישט קענען ווייטער גיין. איר זאגט אז פונקט יעצט אין דער צייט אין די לעצטע חדשים איז געווען די אידעאלע צייט ארויסצוקומען מיטן פילם און פריער איז נישט געווען, און לויט אייער געשיכטע ווייסט מען אז איר האט אנגעהויבן אייער ישראל'דיגע פילם קאריערע אין זעקס און זעכציק מיט די צוויי קוני לעמל'ס און די זעקס טאגיגע מלחמה איז פארגעקומען פונקט אינמיטן פון דעם, איז וואס איז געווען אייער רעאקציע צו דעם און פארוואס איז יעצט געווען די צייט און אביסל וועגן די געשיכטע אייער פערזענליכע געשיכטע בנוגע דער זעקס טאגיגע מלחמה. דאס איז
געוועזן א יאר נאכדעם וואס מיין פילם איז ארויסגעקומען און פארשטייט זיך אלע האבן כמעט אלע אין ישראל האבן געזען דעם פילם, דאן איז נישט געווען קיין טעלעוויזיע אין ישראל, איז אלע זענען געגאנגען אין זעהן פילמען, אין ווען די מלחמה האט אויסגעבראכן בין איך געווען א יונגער בחור, איך בין געוועזן אין סיני אין די צייט פון מלחמה, אין איך האב אויפגעטראטן פאר די סאלדאטן, די גאנצע צייט פון די מלחמה, און איך האב איך האב געזען וואס מלחמה קען אויפטוהן, און איך איך טראג איך טראג דעם דעם זכרון שוין די אלע די לעצטע פופציג יאר, אבער יעדעס יעדעס מאל האב איך נאכאמאל געקוקט אויף דעם אויף די געשיכטע וואס איך האב געהאט, דעם דעם די מעשה וואס איך האב געקריגן פון מיין פריינט, און איך האב געטראכט עס איז נאכנישט די די די די די פאסיגע צייט ארויסצוגיין מיט א מיט א פילם וועגן דעם, אפשר אביסל שפעטער, אבער צום סוף מיט א יאר צוריק האב איך פארשטאנען אז דאס יאר וועלן מיר פייערן פופציג יאר זייט די מלחמה, און אין ענגליש זאגט מען טיימינג איז עווריטינג, די צייט איז געווען די ריכטיגע צייט האב איך געגלויבט ארויסצוקומען מיט דעם פילם, און איך גלויב אז אין ישראל אין יאנואר ווען דער פילם וועט ארויסקומען אין ישראל וועט מען מסתמא זיך קענען פארשטיין פארוואס איך האב באשלאסן דאס ארויסצוגעבן יעצט, ווייל ס'זענען נאך געבליבן טויזנטער טויזנטער מענטשן ווי איך וואס זענען אדורכגעגאנגען די זעקס טעגיגע מלחמה וואס לעבן נאך, געדענקען נאך, און איך גלויב אז זיי וועלן ווייטער, זיי וועלן קומען און האפענטליך וועלן זיי ברענגען זייערע קינדער און אייניקלעך, מען זאל נישט פארגעסן וואס איז געוועזן מיט פופציג יאר צוריק, ווייל מיר מיר לעבן נאך אדורך אין אונזערע צייטן וואס וואס האט וואס איז אנגעפאנגען מיט פֿופֿציק יאר צוריק, מיר זענען די השפעה איז נאך מיט אונז היינטיגן טאג. יא, דער אקטיאר וואס האט געשפילט די ראלע פון ראשיד, סעמי שעיק, האט געזאגט אז די קאמאנדע איז געווארן זיין משפחה אויפן גאנצן לעבן. און ער האט זיך באקענט מיט ישראל און ער איז זייער דאנקבאר פאר די געלעגנהייט. ריכטיג, ריכטיג.
קענט איר דערציילן אביסל ווי אזוי איר האט אנטוויקלט דעם סצענאר, די סקרין פלעי, פון א צוויי זייטיגע מעשה וואס איר האט באקומען? איך האב
מיט דעם געארבעט כמעט א יאר צייט, דאס איז ערשטע מאל וואס איך האב גענומען א מעשה און אנטוויקלט אים א סקרין פלעי, אבער צוביסלעך האב איך געארבעט מיט דעם תוכנה, דאס איז דער קאמפיוטער, ווי הייסט עס אויף אידיש? איטס א קאמפיוטער תוכנה'ל אין העברעיש וואס העלפט צו שרייבן א סקרינפלעי, ווייל איך האב עס געוואלט אליין שרייבן, און מיט מיין איך האב שוין איבער פופציג יאר ערפארונג אין די פילם אינדוסטרי, איז איך יעדעס פילם וואס איך האב געשפילט אין דעם פילם האב איך אויך געהאט א טייל אין שרייבן דעם סקריפט דעם סקרין פלעי אויך האב איך שוין געהאט ערפארונג אין דעם און איך האב געגלויבט אז איך וועל דאס קענען שרייבן און איך האב זיך אויך אביסל איך האב אפאר פריינט וואס זענען סקרין רייטערס איך האב עס געשיקט צו זיי, זיי האבן עס אינטערגעגעבן, אויך געליינט, און זיי האבן מיר געגעבן זייערע באמערקונגען, אבער איך בין זייער שטאלץ אז איך האב עס אליין געשריבן. יישר כח. און ס'איז אויך געווען ווייזט אויס זייער ערשטע אויפטריט ווי רעזשיסאר, יא? ריכטיג.
און פראדוצענט זייט איר? ווייזט אויס דער פראדוצענט פון דעם פילם איז, וואס האט איר געלערנט אין דעם פראצעס פון די שפילן די אלע ראלעס, די נייע ראלעס? איך האב איך האב זיי גוט געקענט פון מיינע פריערדיגע פילמען אויך, ווייל איך האב אלעמאל געהאט א טייל אין געווען א שותף אלס פראדיוסער אלס רעזשיסאר, כ'האב נישט אליין רעזשיסירט אבער איך בין איך האב איך בין געווען א שותף יעדעס מאל אין מיינע פילמען, עס איז נישט געווען עפעס נייעס פאר מיר, איך האב געוויסט אז אין א געוויסן טאג וועל איך באשליסן און דאס האב איך באשלאסן אין די לעצטע יארן אז איך וויל ווייטער גיין מער אלס רעזשיסאר און פראדיוסער ווי אלס אקטיאר, איך וועל נאך שפילן אויך, אבער איך וויל יעצט זיך אביסל מער צוגעבן צו דעם וואס איך האב שוין יארן לאנג ליב געהאט, און דאס איז צו רעזשיסירן אויך. נו, יישר כח. און דערציילט אביסל וועגן דעם פלאץ וואו מ'האט דאס פילמירט, די בנין און דעם ארט. ס'איז אין ישראל, דאס קען איך זאגן. אפשר אביסל מער וועגן די זאכן? מיר האבן עס געפילמירט אין מצפה רמון, דאס איז אין דרום פון דעם נגב, און אויך אין נבי מוסא, דאס איז נישט ווייט פון ירושלים, ווייל מיר האבן פארשטענדליך נאך נישט געקענט פילמירן אין סיני, דאס די מיינסט ס'פאסירט אין סיני? איז האבן מיר געפונען פארשידענע ערטער אין ישראל וואס זאלן אויסזעהן ווי סיני, און מיר האבן געפונען א געביידע אויך אין דרום נגב וואס די געביידע האט געדארפט זיין א געביידע פון דעם יונייטעד נעישאנס, מיר האבן געפינען א געביידע און מיין ארטס דעפארטמענט, מיינע ארטיסטן וואס זענען זייער טאלענטירטע האבן עס באנייט אלס א יונייטעד נעישאנס געביידע, און מיר האבן אויך פילמירט אין פאלמחים, פארשידענע סצענעס וואס מיר האבן געפינען איז אלס פילמירט אין ישראל, אין פֿופֿצן טעג, און דאס איז זייער שנעל פאר א פאר א פילם, ווייל איך האב געהאט וואונדערבארע ארבעטער, אקטיארן, מיין סינעמעטאגראפער, מיין וואונדערבארע מענטשן וואס איך ארבעט מיט זיי שוין אסאך יאר, איז האב איך געהאט אסאך שטיצונג אין דעם אין דעם פילם, און איך בין זייער שטאלץ וואס ס'איז אזוי ארויסגעקומען, און מענטשן זאגן מיר אז זיי גייען ארויס אן טראכטן וועגן אונזער אונזער סיטואציע היינט אין ישראל און דער צוקונפט וואס וועט זיין אין צוקונפט, און אויב איך האב געקענט דאס באווייזן אז מענטשן זאלן ארויסגיין טראכטנדיג אפשר איז דא אן אנדער וועג איז עס איז מצליח געווארן. איז וואס זענען די שאנסן דאס צו זען אין דער וועלט אין די קומעדיגע חדשים? נו מיר ארבעטן יעצט מיט פארשידענע געזעלשאפטן דאס ארויסצוגעבן, די דיסטריביושען איז זייער וויכטיג, ווי איך האב געזאגט אין ישראל קומט עס ארויס אין יאנואר, אין לאס אנדזשעלעס וועט עס זיין א וואך צייט אין דעצעמבער, דא אין לאס אנדזשעלעס, און האפענטליך וועלן מיר קענען דאס באווייזן איבער דער גאנצער וועלט, ווייל ס'איז זייער א וויכטיגער גלויב איך מעסעדזש, דאס איז עפעס וואס אין אונזערע צייטן איז עס נישט נאר א פראבלעם צווישן ישראל און אונזערע שכנים, נאר דאס איז דאס קען דאס קען אויך פאסירן צווישן, און עס פאסירט איבער דער גאנצער וועלט, ס'איז א א יוניווערסעל פראבלעם היינט צו טאג, און איך גלויב אז אויב מיר וועלן דאס קענען אויסגיבן אין אין אין פארשידענע לענדער, וועלן זיי זעהן אז וואס מיר גייען דורך יעצט אין ישראל איז א יוניווערסאלע פראבלעם. נו יישר כח, דער פילם הייסט אזימוט, און דאס איז פון מייק בורשטיין, א דאנק מייק בורשטיין, כל טוב, שכוח.
כל טוב.